Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hedduu aaree hedduu gubadhee dhufe sababni isaa rasuula koo isa lubbuu koo olii jaaladhu sallallaalee wasallamtu arrafame nama isin argitan nama afaan dhoqqee kanaan viidiyoon kun ergaa namoota hedduu ustaazota hedduu of keessaa qaba dhageeffadhaa hojiirra oolchaa namni kun bakka jirutti to'annoo seeraa jala oolu qaba. Tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba. Nuti musliimota da'iifa ta'uu hin qabnu. Amantii keenya lubbuu keenyaa oli jaalanna. Rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam lubbuu keenyaa olitti jaalanna. Lubbuun koo fidaa kee haa taatu. Rasuulallah yaa Rasuulallah lubbuun kiyya fidaa keef haa taatu. Ergaan kun YouTube, TikTokiin darbu jira. Please bakka argametti Namni kun to'annoo seeraa jala oolu qaba. Viidiyoo kana laayik godhi, sheer godhi, ergaa kana waliin gahi yoo ilma musliimaa taate, yoo intala musliimaa taate. Nuti musliimota da'iifa ta'uu hin qabnu. Amantii keenya, abbaa keenya, haadha keenya waan qabnu ol lubbuu keenyaa oli jaalanna. Kanaaf ergaa viidiyoo kanaa laayik godhaa namoota hedduu bira akka gahu hadaraan kana isinittin dhaama. addunyaa kanarra hin jirtu moo inumaa ati gara si keessa waa hin keenye moo akkamiin rabbii subhaana wa taalaatti waa deebista rabbii subhaana wa taala warra diina isaa nassaran hedduudhaa qaba walaakin ammoo atillee irraa gaafatamta warra diin kana- diina kana hin nassarre warra diina rabbii subhaana wa taala haga danda'e hin nassaru dandeesse afaaniin dandeesse dubbiidhaan dandeesse humnaan Waan dandeessu hin dandeessu seeraan beekumsa keetiin diinii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kana nasari. Wallaahi billaahi guyyaan ati sirra baatee caffaraa jirtu, guyyaan ati asirra teesseetti kolfaa jirtu, guyyaan ati sirbaan akka barbaadde ta'aa jirtu, guyyaan qullaa dhaabbattu kun wallaahi bor hojii kee taatee sitti dhufti waan dubbiidhaa dhabda. Wallaahi amma garuu ergamaa Rabbii fi diinii Rabbii kana ati hin nassarretti jireenyi kee jireenya nagaadhaa hin taatu. Hirribni kee hirriba nagaadhaa siif hin taatu. Ahibbatil kiraam! Nabiyyiin keessan arrabsamee hirribni isin hin fudhatiin. Takkaa gadhummaa nun barsiisne. Dhiirummaan diinni qabdu warri akka Khaalid ibn Waliid, warri kanaan dura turan kan akka Abuu Bakr, kan akka Umar ibn al-Khaxxaab, warri kanaan duran warra sahaabota akkasii jararraa barumsi nu baranne maalinni? Kun qillatul ilmi yookaa immoo beekumsarraa xiqqaachuu ykn seenaa sahaabotaa beekuu. Warri lubbuu isaanii dhaban bar otoo duniyaa si caala qabaniiti, otoo beekumsa si malee si caala qabanii, otoo kabajaa si caala qabaniiti. Otoo jireenya addunyaa kun itti nu ooftu jireenya addunyaa kana irra jireenya Aakhiraa filannee gara Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fuula isaatti deemnee jannata isa bara baraan keessa jiraannu arganna jechuu diiniin kun osoo jalatti hin tuqamiin diinii isaanii utuu hin tuqsiisiin jedhama. Dhuma irratti wantin isiniin jedhu warra beekumsa na caala beekamtu as keessa jira. Warra na caala dubbachuu danda'antu jira. Warra arrabni isaanii yeroo dubbatan qalbii namaa irra bu'utu jira. Jaraaf bakkan gadhiisa. Haa ta'u wantin dhuma irratti isiniin jedhu Ahibbatil kiraam wallaahi billaahi shabaaba Islaamaa. Yaa qeerroo islaamaa wallahi diiniin otoo ati lubbuudhaan jirtuu qeerroo islaamaati osoo jechaa jirtuu diiniin islaamaa karaa kee yoo tuqameedha jedhe wallahi kun salphina jechuudha haga dandeessu karaa koo diiniin hin tuqamiinii jedhi karaa abbaa barbaade haa seenu ani farhaan karaan koo diiniin hin tuqamiin yoon jedhe yoo ustaaz abbaas karaa koo diiniin hin tuqamiin jedhe yoo ustaaz awwal karaa koo diiniin hin tuqamiin jedhe wallahi diiniin kun hunduu hin cufamti duniyaa kana jaallachuun jaalala duniyaa kanaa dhiisa Wallahi duniyaan akkuma hirribaa raftee achumaan dhiistee biraa deemtudha jechuudha. Hojii ajajjaajjuu akkuma dhiistee biraa deemtu jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yoo dhuguma jaalala isaanii sii kenneera ta'e, jaalala isaanii kana dhugaa qalbii kee irra isa jiru sana baasi nutti agarsiisi. Nama Nabi Muhammadiin salawaatu Rabbii wa salaamu aleyh akkasitti xiqqeessaadhaa jiru afdalu salawaati wa salaamu aleyh Nabiyyi akkasi nu jalaa xiqqeessaa jiru nama biliyoona meeqatu hordofaa jira. Adaraa keessan warri biyya sana keessa jirtan mee dhiira ergamaa Rabbii salawaatu wa salaamu aleyh qaranii islamummaan qartee lafa nuu keesse ani dhiira muslimaati jedhi nutti agarsiisi as bahite amma yoomi akka nadheni nama jala deemta haga yoomi hirkattummaadhaan deemta haga yoomi jaalala addunyaa kanaatiin deemta ati mee as bahiti nama sana qabaati nutti agarsiisa seeratti nuu dhiyeessa namni isin bira jiru biyya inni keessa jiru hundi keessanuu hin beektani jechuudha yoo Itoophiyaa keessa jiraate namni Itoophiyaa keessa jiru dhiirummaa kee nutti agarsiisi namni biyya yoo Dubaay keessa jiraate bahiti Amantaa keetiif dhaabbachuu kee dhugaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan sitti hime galmaan ga'uu kee nutti agarsiise. Yoo sana hin taane garuu ahibbatil kiraam duune jechuudha. Waan hin taane jireenya keenya keessatti hojjennee booddee nadamuudhaaf jirra. Gaaf sana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qiila irji'uun jedhanii yaa Rabbii kiyya mee al tokko ol na deebisi hojii gaariin dalaga jettee diinii kanan nassaratuu jetteetti. Diinii kana nassaruun guyyaa ati hin dandeenye dhufaa jira. Otoo guyyaan sun nutti hin dhufiini adaraa keessan diina kana karaa beeknu inni humna qabu humnaan, inni qabeenya qabu qabeenyaan, Inni Ammo hojii danda'u hojiidhaan diini kana hanasaru isiniin jedha barakallahu fikum isinitti dheeresse dhiifama yoon akkaan fedhii keessa gale yookiin simmeetaawwii ta'ee dubbataan jira taate Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yoon tasallee dogongora dubbadhe dogongora anaaf seexaana irraati inshaa Allahu ta'aalaa warra dubbachuu danda'u fi dubbiin isaanii qalbii namaa irra taa'uufan sagantaa kana dhiisaa jazaakumullahu kheyran wassalaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatuh.
Viidiyoo kana namni argitan hundi keessanuu sheer godha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Namticha harayaa kana argaa jirtaniimi? Kaleessas ergamaa Rabbii arrabsaa ture. Hadhammoo keessa baheet jecha afaan namaatti ulfaatu ergamaa Rabbiitiin jedhe. Ani kan na ajaa'ibu biyya inni keessa taahee ergamaa Rabbii xiqqeessaa jiru kan Islaamni keessatti hin dhalanne namni Islaamni afaan namtichattii kanaa beeku afaan namtichattii harayaa kanaa beeku achi keessa hin jiruuhi. Namni ergamaa Rabbiitiif fidaa of kennu biyya namtichattii kanaa hin jiruuhi. An kanatu na dhibe. Yaa obboleewwan kiyya. Wareegama barbaachisu namtichattii kanarratti nuu kaffalaa. Wallaahi wabillaahi. Duniyaa silaa anaafis isiniifis ergisa. Yeroo hunda biyya isin keessa jirtan keessa taa'ee ergamaa Rabbii xiqqeessuun safuu. Assalaamu Aleeyhi. Waanin isinitti dubbadhu waan gaariidha. Jaalalli Nabiyyi Muhammad, salawaatu Rabbi wa salaamu Aleeyhi, hojiitiin akka mul'ifamu. Ani ergaan koo warra Amerikaa keessa jiruu qofadha kan inni ilaallatu. Dhuguma Nabiyyii Muhammad, salawaatu Rabbii wa salaamuhu aleyh, dhaqee Umar ibnul Khaxxaab, Yaa Ergamaa Rabbii! Haadha manaa koo caalaa, ilmaan koo caalaa sin jaalladha jedhe. Garuu lubbuu koo caalaa sin jaalladhu jennaan, Ati ammayyuu Rabbitti hin amanne jedhan. Rasuulli Rabbii, sallaallaahu aleyhi wa sallam, Iimaaniin kee guutuu miti jedhan. iimaanni kee guutuu miti jedhan Rasuulli Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam. Achii booda maal jedhe ammas? Maal jedhee dabale? Lubbuu koo caalaa si jaalladheera yaa ergamaa Rabbii jedhe. Hayyee warra Ameerikaa keessa jirtan Rasuula Rabbii salawaatu Rabbii wassalaamuhu aleeyhi. Lubbuu keessan caalaa hin jaallattu yoo ta'e, haadha manaa keessan caalaa in jaallattu yoo ta'e, qabeenya keessan caalaa in jaallattu yoo ta'e, Wallaahi Dubai keessa jiraatee akkas jedheennaan Wallaahi Sila Rabbii lubbuun kiyya harka isaa irratti natti haa ta'u.
Aishee waayitumaa godhuu mashi. Sagaleen na biraa sin jeeqa.
Wallaahi summa wallaahi. Wallaahi Rabbii mashi. lubbuun kiyya harkaat isaa jirtu natti haa ta'u. Wallaahi Dubaay keessa jiraatee arrabsee abbadan hin jiraatu. Isa miti mootummaan biyya kanaa arrabsennaanu nan du'a dura. Nama xirooftuu wasaka kana mitiiti jechuudha.

Abumaazti natti dubbate naan akkan Amerikaa jiru jechuudha.
Warri achi keessa jirtan
mee anaaf anala wallahi sakkiin jedhaa jirana. Mee waa tokko isinitti himuu waanti dhugaa tokko. Erga natti hin erginaa warri wannin geemii natti ergitan. Erga viidiyoo kana inni hojjeteeti Ustaaz Abbaas fa'aa irratti hojjetaniiru. Namoota baay'eetiin namicha kana irratti hojjeteera. Wallahi viidiyoo namicha kana Wallaahi danda'ee dhaggeeffachuu akka inni arraba ta'e waanin beekuuf viidiyoo kana dhaggeeffadhee hin fidne yoon isin jedhe soba moo dhugaa latta? Jalqabuma maquma hattuu jedhu gaafa inni dhahun hin dhaggeeffadhu jedhee si dhaggeeffachuu dadhabee wallaahi dhaggeeffachuu dadhabee dhaggeeffachuuma na jibbisiisee naan jechuudha. Isin garuu viidiyoo kana fiddanii irratti duutii godhanii arraba isaan arrabsaman
Obboleewwan kiyya nama osoo lubbuudhaan jiruu lubbuudhaan du'e kan akka uummata muslimaa shabaaba muslimaa shabaabittii muslimaa akka yeroo ammaa argattanii laata lubbuudhaan osoo jirruuti nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alee otoo ati biyya teessu keessatti nabi muhammad arrabsamaadhaa jiru otoo ati nama beektu biratti nabi muhammad salphataadhaa jiru mee duniyaa kami mee kan akkasittiin jaalala ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu aleeh dhugaa amantii keetiif qabdu kan si callisiise afaan isa akkamiiti ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu aleeh takkaa namni dubbatee na jaambanne li'annahum rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa beecuun an zikrillaah warri jedhamantu jiru warra rabbi subhaanahu wa ta'ala rijaala diinii rabbii irraati gadi isaan hin deebisne gurgurtaa fi duniyaa addunyaa kanaatiif wanti gadi hin jenne yaa ahibbatil kiraam yeroo hammaa kanatti tokkummaadha jechaadha Duniyaa, beellama, waa hagal asitti qabattee geemiin taphadha jechuudhaan as baatee dhufteeti. Isliminnaa keetti yeroo dubbatan, yeroo nabiyyii kee salphisan, yaa habiibi, akkamittiin garaa si danda'e? Haadha kee osoo namni gadi ba'eeti, haadha kee nyaadhu osoo siin jedhe, akkam tokko asirra baateetii boossa jechuudha. Anaan haadha kiyya na arrabsa jirtii jettee asirra baateetii boossa obboleessa kiyya. Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alee nama lubbuu addunyaa kanarra jiru hundumaa birra jaati baraaraa jiraniiti. kan baraaruudhaaf jecha rakkoo fi gadadoo meeqa keessa darbanii dhufanii har'a anaaf si dhufan itti agarsiisan namni qoshaashaa akkatti hudduu ishii dhiqattu illee hin beekne dhuftee ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alee biyya ati keessa jirtu keessatti yeroo arrabsitu ati mee lubbuudhaan hin jirta moo inuma duute mee biyya namni jiru keessatti dhiirri jirtu keessatti waan akkas yeroo godhan ati dhiiradha jedhamta man yafdii nafsahu lirrasuuli sallallahu alaihi wasallam alkhaliilu yafdii nafsahu likhaliilihi namni laal jaallataa isaatiif namni nama isa jaallatuuf namni nama hordofuuf nama onnee isaa irraa qabuuf lubbuu isaa dabarsiidhaa kenna namni jaalallee isaa dubartiillee haa taatu akkam jaalallee koo dubbatte jedhee lubbuu isaa dabarsee kenna hamma danda'u tokko deema jechuudha mee namni ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haqiiqaan onnee kee irraa jaallattu hin jirtu akkamti Gadheen abbaan sagal dhufteeti bakka ati jirtu keessatti arraba akkasiitiin ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alee yeroo isheen xiqqeessitu hagam sammuu keetti waa takka hin dhagahamne biyya seerri keessa jiru hin jirtanii nama raggaa tokkoon maleetti yeertuu tokko maleetti boqonnaadha tokkoon maleetti Daliila malee nam tokko ergamaa Rabbii Musliimonni biliyeenaan isaan hordofan tokko yeroo xiqqeessu biyya seerri keessa jiru keessa hin jirtanii barnuun kan dubbannu tokko tokko afaan keessa nu ba'u ragaadhaan dubbanna ahibbatil kiraam wallaahi ergamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alee maal jedhani laa yuminu ahadukum hattaa laala nam tokkoon keessa hin dhamanne amma ani waa hundumaarra isa biratti jaallatamaa ta'utti jedhani amantaniittu amaniira ofiin jechaa jirtu ahibbatil kiraam of gaafadhaa mee Muhammad jechuun